Pwy ydw i?
O lle ddes i? Pam ydw i yma? Pam ydw i am gwybod? Pam rydym yn ddioddef?
Lle gallai ddarganfod gobaith? A ydy Duw yn bodoli? A fedrwn wybod yn sicr?
Fyddai'n bosib i'w gyfarfod?
Mae Duw yn agosach na beth rydych yn meddwl.

Does dim gwadu fod y wlad fach yma o Fôn i Fynwy yn llawn o harddwch a golygfeydd sy'n gwbl ryfeddol, golygfeydd sy'n syfrdanol ac yn esgor ar ryfeddod. O fawredd cadarn yn mynyddoedd, lle mae cerddwyr yn crwydro hyd lwybrau cyfarwydd ac yn darganfod pethau newydd o hyd, i'r traethau, lle daw teuluoedd i chwarae a lle daw syrffwyr o bob rhan o'r byd i ymlid y don nesaf, i'r erwau o barciau, o goedwigoedd, llefydd sy'n ein hatgoffa o fawredd byd natur, llefydd i ymlacio, llefydd i gael heddwch a tawelwch sy'n brin anghyffredin yn y byd arferol. Mae gan bob un ohonon ni lecyn arbennig lle i fynd i sefyll a syllu Llefydd lle den ni'n llythrennol yn anadlu i mewn yn ceisio amsugno'r amgylchedd naturiol. Llefydd i ddeffro syndod a rhyfeddod y plentyn sydd yno ni. Mae'n ddigon hawdd mynd i ymarfer corff mewn campfa neu ymlacio mewn amryw byd o lefydd. Ond mae rhywbeth arbennig am ymlacio yng nghanol byd natur. Rhywbeth sydd rywsut yn ein helpu i ailddarganfod yn hunain i gael golwg newydd, persbectif newydd, llefydd i ailgysylltu gyda rhywbeth sy'n fwy na ni ein hunain, rhywbeth oesol, rhywbeth sy'n aros. Cwestiwn, beth ydy'r atynfa i lefydd fel yma? Ar wahân i'r gwyliau, yr awyr iach a'r ymarfer corff, beth sy'n peri yn bod ni'n ymlacio cystal ac yn cael ein hadfywio mewn llefydd fel yma. Wrth syllu'n hir ar y canopi o sêr uwch ein pennau, neu wrth blygu i wrando ar sŵn y miloedd o greaduriaid bychain dan ein traed, neu wrth gael ein swyno a rhyfeddu at y clytwaith o liwiau sydd yn y greadigaeth. Beth sydd yno sy'n ein hysbrydoli gymaint?

Ro'n i mewn parc safari gyda'r teulu chydig fisoedd yn ôl, ac roedd y plant yn gwrando'n astud ar y dyn oedd wedi dod â nadroedd anferth i'w dangos i ni. Roedd yn esbonio mor glyfar ydi eu cyrff nhw, a'i fod yn golygu fod neidr yn medru gwneud y pethau mae nadroedd yn eu gwneud yn berffaith, Ac ni allai arbenigwr beidio â defnyddio'r ymadrodd, Mae wedi ei gynllunio'n arbennig ar gyfer hyn. Wedi ei gynllunio'n berffaith ar gyfer. Diddorol. Pan fydd rhywbeth yn gweithio'n berffaith, den ni'n naturiol yn tybio fod rhywun wedi ei gynllunio a'i wneud i'r union dasg yna. Mae hyn yn gymaint rhan o'n ffordd o feddwl, allwn ni'm peidio â defnyddio iaith cynllunio. Wrth gymryd cam yn ôl o fyd y neidr ac edrych ar yr holl amrywiaeth rhyfeddol o anifeiliaid ac yna ar fyd natur yn gyfan, gyda mater, lle ac amser yn gweithio gyda'i gilydd i wneud y gweddill o'r bydysawd, rhaid gofyn, Fyddai'n bosib i'r cwbl i gyd weithio mor berffaith ar ddamwen, trwy ryw broses ddall o brofi a methu? Os yw'r cynllun rhyfeddol yma i'w weld yn y bydysawd, ydy hyn i'm yn galw am gynllunydd mwy rhyfeddol?
Hyd y gwela i, o beth ydych chi'n weld ar uh, lefel molecular yn y gell, o'r bacteria symla i'r anifeiliad mwyaf, mae yna dechnoleg folecular anhygoel sydd yn cyrru'r cyfan. Os yw'n rhoi enghraifft i chi, um, os ydych chi'n cymryd tanwydd bywyd, sef ATP, um, sy'n rhoi ynni i holl brosesau ergell a bywyd yn gyfan gwbl. Mae'n bihafio chydig fel petrol mewn car, um, lle ydych chi'n cael carbon dioxide a dŵr uh, wrth losgu'r uh, tanwydd yn yr injan. Ond wahanol i'r car lle ydych chi'n gallu ailgylchu'r uh, tanwydd o gwbl, ydych chi'n cael greu'r petrol. Mae ATP yn cael ei ailgreu yn y, yn ailgylchu yn y corff a mae yn y corff dynol, dyn ni'n uh, ailgylchu tua'n pwysau'n cyrff yn hynny'n sy'n 70 kg o danwydd bob dydd sydd yn anhygoel pan chi'n meddwl amdano fo. A mae hyn i gyd yn cael ei wneud gen beiriannau bach, bach uh, trydanol sydd um, llai na rhyw gan milfed o filimetr. mewn maint yn anhygoel o fach. A mae rhain yn uh, gweithio'n arbennig a allwch chi roi'r holl ffisegwyr, cemegwyr, biolegwyr y byd at ei gilydd allan ni'n meddwl am trio creu unrhyw beth o'r fath. Uh, ac eto mae hynna'n digwydd yn holl fywyd. Mae'r cwestiwn yma i gyd yn gymleth a mae'n beryglus beidio bod yn rhy simplistig yn y ffordd dyn ni'n trin y cwestiynau. Ond er wna allwn ei ddim profi na datbrofi bodoliaeth Duw o'r uh, drwy wyddoniaeth, um, dwi'n credu bod um, be dwi'n gweld o'r dystiolaeth yn pwyntio'n gry at y ffaith bod yna greawd o'r tu ôl y cyfan i'r hwn dyn ni rhaid bod yn ddiolchgar am y bywyd. Ac os dyn ni'n byw, cael yn bywyd drwy ddo fo, yna mae rhaid ni ofyn Be sgynna fo a be, be mae o eisiau genno ni yn yn bwyd ni hefyd. Yn cwestiwn bwysig iawn.
Ydy'n bosib i brydferthwch mor feddwl a chynllun mor gain fodoli heb greawdwr? Dyn ni gyd yn gofyn y cwestiwn rhyw ben, Sut ddaethon ni yma? Pam dw i yma? Os yw'r dystiolaeth yn gynyddol awgrymu fod 'ne gynllun, fod 'ne feddwl neu bersonoliaeth, fod 'ne rym tu ôl i'r cwbl, y cwestiwn naturiol wedyn ydi, pwy ydi'r cynlluniwr? Pwy ydi'r athrylith dwyfol sydd wedi meddwl am hyn i gyd? Pa fath o rym goruwchnaturiol allai fod wedi ei greu? Meddyliwch am y posibilrwydd yma am eiliad. Beth os nad rhyw ddamwain yden ni? Nad canlyniad siawns mewn gêm o roulette gosmig? Beth os nad grymoedd dallt sydd wedi llunio ein hamgylchedd, yr holl rywiogaethau, ac yn y diwedd ein tynged ni'n hunain, ond Duw cariadus sy'n rhoi cyfeiriad ac yn gofalu. Yn yr ysgrythyrau, drwy lais y proffwydi, caiff y darlun dro ar ôl tro ei ddefnyddio o fyw fel crochennydd. Mae'r proffwyd Jeremia yn ysgrifennu fel yma, Euthum i lawr i dŷ'r crochennydd, a'i gael yn gweithio ar y droell, a difwynwyd yn llawr crochennydd y llestr pridd oedd yn ei lunio, a gwnaeth ef yr eildro yn llestr gwahanol, fel y gwelai'n dda. Oni allaf i eich trafod chi, tu Israel, fel y mae'r crochennydd hwn yn ei wneud â'r clai, medd yr Arglwydd? Fel clai yn llawr crochennydd. Felly rydych chwi yn fy llaw i y tu Israel. Cwestiwn, Beth os oes na gynlluniwr y tu cefn i'r bydysawd? Nid un sydd wedi creu'r cyfan fel cloc sy'n cadw ei hun i fynd, ond un sydd fel yn y darlun yma, un sydd fel y crochennydd, gyda'r gallu dwyfol i siapio a mowldio, a'i fod yn parhau i wneud hynny yn hanes popeth a wnaeth. Beth os ydy Duw mewn cyswllt ac yn cymryd diddordeb brwd yng ngwaith ei ddwylo, yn ei fyd ac yno ni? Beth os ydy ei sylw o, ei gariad, yn dal wedi ei hoelio y fan yma, y funud yma? Ond mae hefyd yn ddarlun o Lester sydd heb ei orffen, yn un sydd wedi ei sbwylio mewn mannau. Ac mae'r crochennydd yn gwybod beth sydd orau ac yn dal ati i weithio arno i'w ail-wneud. Beth os ydi o bwys iddo beth dwi'n ei wneud a'r bywyd a greodd ar 'y nghyfer i? Beth os allwn i ddim darganfod ein potensial llawn ond yn ei gwmni o? Allai'm darganfod fy hun yn llawn heb ildio fy hun iddo. Mae ganddo gynllun mewn golwg, mae'n gwybod beth sydd ore, a mae am weld yr hyn sydd ore. Ac os ydy hyn yn wir, beth sydd i'w wneud gyda'r reddf yna sydd yno i geisio siapio mywyd a'm dyfodol yn hun? Alla i stopio ceisio cymryd lle'r crochennydd, lle'r cynllunydd, a dysgu gorffwys yng ngafael ei ras. Oes maddeuant am y cracie a'r hyn sydd wedi torri, oes posib fail neu di? Ydi'n bosib fod y llefydd hynny y byddwn ni'n dianc iddyn nhw yn ein hadfywio am eu bod yn arwyddbus di'n henaid o realiti mwy, sef ein bod wedi ein cynllunio'n brydferth gan Dduw? sy'n dal am ein siapio ni i fod yr hyn y cynlluniodd ni fod. Meddyliwch, trafodwch, holwch.